Ba tla ba tšha, ba a tšhaba ka kua ntle. Ke rata go, ke, ke nyaka go dumediša batho ba theeditše. Bana! Shh! Sa mathomo-thomo, ka segagešo ka setšhaba mpšhe ba re ke madume le maphelo. Ke rata go tšea madume a ka ke eme ka maoto, be kgauswi ga ka le baruti, ke re go lena, thobela ko go lotšha, go hlogo tša sekolo tše ke di ratago. tše di tšeago motse wa bo rena di di o lokišago ka gare ga sekolo sa Thabamphe Primary ke rato go dumediša mme Mapheto le hlogo tše ding tša sekolo baeng le bana ba babotse ba moletlo e le go a bona lehono le bafeti ka tsela le ba ba lego ka ntle ga gate ke le phaahlo mošo o le diatla ngwana thabamphe ke rata gore go lena ka mokana thobela le kae gomme awa ke kgopela gore ba o tselago le gono ba tsogele Le tsogile ka moka? Napile ba ba jago. Ke gopela ke nna marata, ke nna marata helele. Bjale ke nyako re le boge le nna ke le botše ditaba tše di botsana. Le nna ke tšwa ka mo sekolong sa Thabamphia Primary. A se ka lebala makolo komiti, a se ka lebala ma misterese. Ke re go lena le lena thobela. A ge nke ke le. Ke tlo rata go thoma ka mogo. Ke bona batswadi, ke bona bana ba sekolo ba tšhankgetše ka tše dibotsana le dikhuritswanyana le tše dikhulwane. Ke bona gape le barutiši. Ke tlo no fetiša mantšu a ka go batho ba ba, ba bararo, re leka gore thabampshe ya ditoro e re, re e labalabelang, e re e nyakago, re tle re dule ka gare ga yona tšatši le leng la matšatši. Ga ke thome ka barutiši go bona ke ke ba nthutilego. Le nna bana ba ka ke ile ka tsena ka mo sekolong sa lena. Ge go riega mokete wa mohuto ke ke gopola tšatši le leng go ne le bo di-circuit manager ka ana mokgwa o go le mokete wa mohuto. Le nna ke le o mong ba re ke botšiše batho dipotšišo. Napile, Ke be ke se ne nnoši, be ke ne le batho ba go swana le bo Treasure Mokalapa, Eureka Moswane le bo Gary Morowe. Ke thaba mpshe yeo ya go godiša bana ka na mokgwa wo. Ke rata gore lena le, le swere gabotse e bile bokamoso bja Thabampshe bo a kganya. Ka mokgwa wo ke bonago e bile ke a tšhoga. Bao ba tsebago ba a tseba gore Thabampshe, Lefase ka mokana le a šikinyega ka, ka baka la, la yona, ba e le gore ba, ba tsebe go thuba-thuba difoune gabotse. Ke ka baka la mmereko wa lena. Bana ba ge le ba bea mo ki, ba ka se kgwile ba tšhaba motho, ba tlo no etša nna le ba bang. Ge ba, ga ba tlo tšhaba Modimo, ba ka se tšhabe motho. La nkwešiša? Ka na mokgo le re betile, ka na mokgo a ke re, le ba ba sa tlogo tla, le no ilao. Le ba laetšeng tsela ka mokgwa, le ba reiše didrama, ba reye diphošo, le ba boledišeng Sekgowa e se bjale. Ka gore, bjale, barutiši, ke a leboga. Ama, ge nka bolela ka lena nka se fetše. Nka re le rutile Sekgowa e bile re nyakile ra phala Sekgowa, makgowa ka Sekgowa di bjale. Ge nke ba ba le ntshimo e be ke tla bolela le bona, mara ke nyaka gore molaetša wa ka o nwelele ka gare ga dipelo tša bana ba baka. Bjale ke tlo bolela ka sega go lena akere napile kua mafelelong ka no re thank you ka sego akere ee ke nyaka molaetša o nwelele ka gare ga dipelo tša lena ba re go ka bolela le motho ka sega gabo di tlo ya ka pelong ya gagwe go ka bolela le motho ka polelo a e kwago di tlo ya ka hlogong ya gagwe jale ke tlo bolela ka le lena ka polelo ya selena le polelo le ikwešišago a ke re nna le a ntseba Ke tla go lena ba re tše dibotse re di tlogela morago. E re ke bolele le batswadi. Batswadi, go no ba kana mogolo? Ke ile ka re tšatši le leng ka ge ba boletše gore ke nna phahlo yo mošweu, ke rata go phahlolla le go phuthulla, ga ke rate go phušula. Bjale ke ne le le o mongwe wa moši, wa, ke šomišanago le yena ka go Faculty of Best Advisory, mokgahlo o ratago Thabampshe, o dule go lwela Thabampshe gore e be e kaone. re le ka shopong tsoko ba go rekiša dipuku re ile go reka puku seo sa go ntšhoša sa go fetola phelo jwa ka ka moka ra hwetša bana ba sekgowa bo ka re ke nna le, le motho o ke šomišanago nae re le ba mmala mohuto wa go swana le nna mara nna ke nna mošo o le diatla jale ka bona ngwana le go a swere puku tše tharo a nyaka tše ding a lla a lla ka megogo a llela dipuku Ka šiolla ka re, ba re monna a lle. Ka re, be, nna mo ke, ke dulago, e se gore ke a kgantšha, ke no nyaka go bolela nnete. Ke phela le makgowa, ma, batho ba go bolela se nna ke a ba šotha. Ka mo ke tsenago le bona, ke nna mošemanyana ke nnoši wa, wa mohuto, ba bang ke makgowa. Bjale ke gapeletša go bolela Sekgowa bošego le mosegare. Ke a thaba ge ke le mo Thabampshe, ke thaba o šoro ka re bolela Sepedi. Bjale go ka mokgo ka bona gore na re le gae bo mmago rena le bo malome a rena le bo mmamogolo a mmane a rena, lena le rekela bana diaparo tša go turwa tša go tšhepa. Gomme ge ba tlo e ka ka rena, ga ba kgone go fihla mo ba nyako go ya. Bana ba bo rena ba llela aparo tša Krisemose. eupša di tlo no nala tša taloga. Lena le re le sa no re ka re, la tseba dikgomo ba di utswa matšatši a, la investa something gore la tšea bana ba lena la ba bontšha se le gore se tlo ba fa bokamoso go swana le thuto. Ke kgopelo ya ka eo, ga se gore dirang ka mokgwa wo, mara ke a tseba ge o ka tla re ka ga gago dikgomo ba tlo di utswa. A ke re ba tlo di utswa, ke no ra gore nna e ke ne le kgomo ba e utswa. I'm talking from experience ka Sekgowa. Ge o mpona ke šaretše se ke gore ba se ba utswa kgomo ya ka, e be ke diša dikgomo le nna. Ke nnete taba eo. Bjale se le swanetše go se tseba le le batswadi pele ga ge ke e tla mo go bana ba ka ba babotse, Tšeang thuto ya bana ba lena le irieng selo sa mathomo bophelong jwa lena. Ge e le gore wene o ka segile wa reka koloi, ba tlo go rekela koloi, ke ya go botša. Ge e le gore wene ga se ke o ija dijo tšela ba di jago ka foroko, ka wene ba tlo phela, le tlo kgona. O ka no bo o paletše, le nna mama ke mašenyane, mara wene o ka dira, wene ka ngwana wa gago o tee. Re ka bona tše dibotse ka lapeng la gago. Ka go realo ke re, hlohleletšang bana ba lena. Ke le feng storynyana before ke, ke feleletša ke etla go bana ba lena. Ba ile ba re, Tšatši le lengwe, nna re bereka le bana ba sekolong mo Afrika Borwa ka moka na. Ba, ba thitšhere ba no kgobokanya bana ba re bo Phahle le ba bang ba tle ba ba bolediše. Le bo boledi, ka moka na ba be ke sa tšo ba bolela. O mong a re, Tšatši le lengwe go nele ntola e tšhweu ba re ke snow ka Sekgowa. ya pupetša mobu, ya pupetša mehlare, ya pupetša le meetse mo fase gwa noka o šweu ka moka na? Bana ba babedi ba go rata dilo ba go etša nna ba sepela, o mong a tompiela ka sejibeng, a ke re wa o le fase go no ba o šweu, ga o tsebe gore meetse a kae, mobu o kae? A re tompi. Ka mo meetseng, napile o mong a namele mohlare wa go swana le morula, a re tandabo, tandabo, a re thokga. A thokga thabi, a tšea thabi ela, a neela ola, ola a goga thabi ela, ba gogana, ola a tšwa ka kua meetseng. Ola a tšwa ka kua meetseng, a save-a bophelo bja ngwana ola o mong. Ke nyaka gore ka mo gare ga, ga, ga, ga setorinyana se,

Go kgonnelwa, monna o mong wa, wa, go, wa go bala Bibele wa moruti wa go eletša banna ka mošate a re, Ngwano a go kgone go thuša o mong. E be go se ne le motho o mongwe o mogolo kua a re, A ka se kgone. No one said to that child that you cannot do it. Wa bona? Gantši rena re le batswadi re rate gore bana ba rena, Aowa wene, ka kua go ema go dikolong, gape thuto ke ya go bona. Ga go ne e le gore ke ka mokgwa wo. A o mmone, malome a gago ke thitšhere, mmane a gago ke mmisterese, mmanya manyane, mmanya manyane ke eng-eng, gone ka mo go ene o le o tee. Se ke la gatelela bana ba lena. Ba feng sebaka, ba thekgeng dithutong tša bona. Le tlogeleng go bogela TV le bana ba lena, akere? Le e bogeleng ge feela re re thaba mpsha e a tšwelela. Ke a tshepa ba bang le ile la e bona. Tše tše ding le di bogelago ka ntle le ditaba di ka se di iše felo. Ke mantšu a ka go batswadi ba Thaba Mpshe, Thaba Mpshe e ra e rata. E re ke bolele le bana ba ka re ge ba, ge ba mphaphela mokgoši bjale ba re tla o bolele le bana. Mara ka, ka se dume gore ke ko nketše ba ba bang ba tla ba re o kgetha ka hlaolo. Bana ba ka, re tlile mo mathomong a ngwaga ke se ne nnoši. Ke na le bo Mošikwa, bo Meta, bo Mosejwaji, bo Boledi, bo, bo Ngwamorei. Dumelang. Bjale ga le sa nthedi tšo mose ka mogo. Tla, tla re boeng, bana ba ka, tla re boeng. re mmogo ka mokana o mong ba re ke tlo ba babedi ba bararo ba nthomile gore ke fišiša melaetša ya bona mo go lena thejang molasa bana baka thejang gape ga ke nyako gore ke fišiše molaetša wa botsana mana kere Ga ke nyake gore ge ke boela morago di be di hlaetše se di ditaba. Go nyaka go tšwela pele gape mo bophelong o swantše o kgone tša gago go ka lebelela ka tše dingwe tše di go swanetšego di tlo go feta. O tlo gore o swantše o gatele pele mo bophelong wa bona batho ba ya mo ba yago wena o ba šala morago. Akere wena o rata dilo, o swantše o tsebe dilo tše e le gore di tlo go gatediša pele mo bophelong. Le lapile? E re ke feleletšeng, mo Thabampshe go ne le kopelo nngwe ya koša, ba re, Go na le gore ke robale se ka bala puku, go kaone ke robale se ka ja. Ke re mo Thabampshe go ne library, še ile ka kua. Mo Thabampshe o ka re go sa tlo ba di-library le dilo tše dibotse. Dilo tše ka moka na le natšo ka matsogong a lena. Lephala le ba ba rego ba makgweng ga ba neele library ya go swana le ya lena. So mo Thabampshe tše ka moka le di nyakago di ntshe. Go na le di-title, go na le di-faculty of advisory. Lena bana ba ka leeto la rena, la ka le lena le ba bang ba tlogo re thuša le se le letelele. Ge le bona batho ba faculty ba re kae-kae go ne le eng-eng, le se ke la kganya. Mola re se nee selo. A bo nyaka gore ge o se nee selo o kganye akere? O swantše o ye mo go, mo go lego dilo tše e lego gore di tlo go thuša. Ga re nyake mašeleng go lena, ga re nyake selo go lena. Re nyaka gore le fihle mo go mmago lena le borrago lena ba se kego ba fihla akere? Aga, bjale ye nngwe še ya, ya go tla kua mafelelong. re se mmogo a kere ge le ka bala dipuku bana baka le tlo tsena sekolo mahala a kere ke nyako gore le tsebe nnete eo mara principal o gateletše tabe nngwe a re le tlogelele megofo e le gore e tlo lewetša ka mo le le gore le ka se kgone o tentšha kere le le dikgarebe le itlhokomeleng principal o gateletše ka se boeletše masogana Le lena le itlhokomeleng. And gape gape bothata ga se gwa dikgarebe mo tabeng ya teenage pregnancy le bašiminyana. Akere bkgarebe ba a ba bapa le bannoši. Le lena bašiminyana le tlo patela melato e mentši ge le gola mo. Mara re tla teme re le botša ge go ya kua pele gore o tlo go ka ba le bana e se bjale. Ge o bereka mo ba tlo tšea tšhelete ya gago ka moka ba e neele bana ba gago. Ge o ka ria melato e se bjale ke a tshepa le a nkwa. Re kopane le lena magweng a gole, akere, magweng a gone go Makgowa, Gold Reef City, ba e be le le ntshe, le bone. Ke a tshepa e be re le kua e be e se la mafelelo. Le tlo boela, akere? Ke nyaka go kwa tšatši le leng ba re Minister of Education o tšwa Thabamphega Masemola.

Ka Sekgowa ba re this is a history in the making. Since 2005, e se ke go diega selo until the very same people who were groomed in this same school ra bona ba bula library, ra bona ba ba dira dilo tše e le gore le mo gore gore go makgowa ga di reege mo Thabampheng. What you have done in this school, the principal, the SGB and each and every one of you, you have done a magnificent job. Ka kua dithabaneng ke tšoa gore fele re re everything and anything is possible. It is not only possible but it's doable and achievable. Ge re, ge re, ge re fologa setepe ra re success is not selective, you select it. Success is not by chance, it is by choice. Ge re tlhalosa re re eh, katlego ga e kgethe ka tlhago, ga e re o mong o kukutile meriri o mong ga a nayo. Katlego e tliša ke gore wena o kgethile. Wa re, Na ba bang ge ba ylo bina bošego ka moka ba sa tlo ba patela? Nna ke bala puku. Ke bala puku ka gore ke a tseba gore tšatši le leng la matšatši nka ba patela gore ba bine dikgwedi ka moka. And e no ba kana mokgwa wo. O ka lebelela mo setšhabeng, batho ba ba nago tšhalete, ba lego nago dikoloi, ke ma-mistress. Rena bo-mmagorena ga se selo. Ba gaeka. Ke ipotšiša ke re kgane mmago, mmago Phaahlo wena o rile bjang? O re, Nna ere ke sa kwe ka sekolong. Ke, a ke re ke bolela ka mmago Phaahlo ka gore ge nka bolela ka mamang ba re o rogile mmago mamang. Ge le, ge le, ge le ya ka gae se la botša batho maaka a ke re le bolele nnete. Itlhompheng. Mošikwa o mongwe wa ka kua thokong tšela o re, The hardships of today are preparing us for the championships of tomorrow. O e ra gore ka geno lehono le ka no be le šiba ka meetse. Le ka no be le šiba ka meetse le sešipe se le hlapago ka sona e le sela se se telele. Ba bangwe ba fele ba, ba, le, ba le nyefola. Mara ka le leng la matšatši, ge wena o ka swara pukuso, o tsebe o tlo tseba go feta bakgalabja, ke go botše maaka. O tlo tsema go feta thaka tša gago, goche thaka tša gago di bolela gore gabotse le bolela'ng mare kore ba go fediša pelo ka re o nyaka go tseba se seng se sempsha mo bophelong. Le mathitšhere ge o ka bala puku tlo o tlo tseba go ba feta. A ke le botše maaka. Re na le bana, bana ba re re bolediša bana ba bang ba ba ra go ba bolediša ke ile ka bona o mong mo mo TV a hweditše 100 percent ka Maths le Physics. Ba theeditše ba kwele ditaba. Ba tšwele mo TV-ing. Le nna le ile la mpona ka TV-ing a kere? Ke nyaka go bona o mongwe wa Thabamphia a tšweletše ka TV-ing. Ga, ga e felele mo. Re sa thoma. Ma'am, ga e felele mo. Re sa thoma akere? Re sa thoma, bokamoso bja Thabampshe bo a kganya. Gape, gape, mo Thabampshe batho ba ngwala dipuku, le tlo di bala. Tše dintši tše dibotse di setla. Ke feleletša, re re bjang kapa bjang, kae kapa kae, neng kapa neng, ee, go a kgonega. Ee, go a direga. Ee, ke a dumela. Thaba Mphe, dumela. Ke a leboga. Oh, sorry, ke kgopela tshwarelo. Ke lebetše dimminyane. President ya Faculty of Best Advisory ba re ke Clive Moswane. Ile a re tšatši le leng re rea re ngwala chapter ya mathomo mo Thabang Pier ya mokete batho ba go tseba dilo ba tlile. A re botša ka mokana ga rena a re ge monna goba mosadi a jele ka sefero ge a boa mo gae A boa a swere se sengwe. Bjale go nna ke no re, Bana ba ka, le rata tšhalete akere? A se ka le swarela tšhalete. Ke le swaretše puku. Ke nyaka gore ge go direga dilo mo motseng tša tšwelopele, tša tlhabologo, ge ba re le ya kae, le re le latelela bokamoso bja lena akere? Dilo tše ke tlo bea mo tafoleng, tafoleng, re le file lebaleng. Mogopolo wa lena o go leng. Bokamoso bja naga ya Thabampshe bo ka diatleng tša lena. Bokamoso bja lena bo ka diatleng tša lena. Ke nako ya lena. Make things happen for your life. Ke a leboga.